Es a la Calandreta Barbacana que se ten lo cors d'occitan per adulte organizat per l'Institut d'Estudis Occitans d'Aude que lo president n'es Alan Rouch. Avèm pensat faire los corses per los començaires quand pendent un cafè òc nos sèn avisats que lo mondal Avèm pas lo meteis nivèl e que calió qu'aprenguèsse la lenga per la debut, que calió començar e donc avèm agut l'idèu de lançar un curs pels començaires. Avèm començat per faire de publicitat, avèm contactat la comuna per trapar un local, faire de publicitat, los panèls luminós, los la premsa, la ràdio. Dins lo meteis temps avèm cercat un ensenhaire e l'avèm trapat en la persona de Quentin.

Fasèm de corses per adultes a Lieu de Carcassona e i a de monde qu'arribon, pòdon intrar e èra un biai per ganhar de locutors a Carcassona de l'occitan, a mai de corses per adultes, mas per debutants nivèl 0 e aquò a plan marchat. E avèm un vintenat de personas, un quinzenat, un vintenat. E dumpèi setembre, fa mai de sièit meses ara, e aquí son en tren d'arribar, vedèu, pel començament del curs. E l'idèia èra de faire un curs per debutants, o en prenent en compte lo fach que son d'adultes e que an besonh de causas claras per avançar e d'un progressiu un pauc simple per dintrar dins la lengua e passar tanben totes los blocatges que i pòt aver sociolingüistics en aquel nivèl, integrar tanben de monde que venon pas d'aicí, que venon del nòrd o que venon d'enlà com mai, e de monde d'aicí me que son un pauc ambe de blocatges dilucids sus l'emplec de la lengua. Aital. E l'occitan es la lengo d'aicí, qu'es una lengo qu'es estado escanado per lo francés e per de rasons politicos e pensi que s'en arro de mai en mai estacats a just titu a la diversitat lingüistico, a la biodiversitat e a una societat rico de sa diversitat e aquí l'occitan a dins aquel cadre a una plaço e a un sens, a un sens de justicio de faire valer aquelo lengo al respèct a me totos las autros e a me totes la diversitat lingüistico que avèn aicí a Carcassono. I a una associacion, i a los parelhs de calandretos que fan una semblada generala e i a. La passassiu del curs amb lo vòstre professor Anaèl e i a tanben TVOC que ven per far un pichon web reportatge. Non pas bonjour, ieu soi Anaèl, veni de Carcassona, i bito dos ans e quand èri pichòt anavi a la Calangreta de Ciutat, non pas es es moment de se retrobar aqueste ter per far un cors d'occitan. Pes de adultes de 8 ans, aicí a la Calandreto dea Barbacano. Trabalhi dins l'audiovisual dempèi 2 ans. Trabalhèri sus la serie de Amic Bedel e ara trabalhi mai que mai amé Rodin. Trabalhèri tabé per una coproducciu amé Birro dal País que s'apèl O Fai la Ruto e onte fasèm d'estop en parlar occità traversant un territòri, lo Roergue. En parlam pas qu'une pas qu'en occitan. Aquí se n'a Calandreto de Abarbacano a Carcassono per fa un cors d'occitan pes debutants que comencèt en setembre a me qu'en ti peiràs como professor mas como como estu estudis a Montpelhier per fa lo doctorat m'a m'a demandat de de prene la seguido e donc za me za me Pen soi plan content de prene la seguida d'aqueste curs.
Senhar que ièron pas, parlèren de la biro, de la carrièra o del cinèma, de tot aquò, virar a dreito, a gaucho o a esquèrbo, te cal virar a esquèrbo, te cal virar a dreito, o faguèren un còp passat. E i a Rosolino que vierò pas, Vinci? Non, aital, e comencèrem de legir un tèxte d'un metòde d'occitan tanben amb de revisius que se passo a l'ostalariò, a l'otèl, a l'ostalariò, melèu ja que l'an pas, les écoliers, los escolars d'un curs, vos presentarés a Anna, aital. Toi, Carcassona?
Fau

Coma veure a las autras personas, aquò se cambia en ve. A la primièra persona dona ieu vivi, o vivi se prononciam pas aital, ieu vivi es un vèrbe tres en grop, alavetz apèi cossí fa, vives, tu, tu vives, el, Anaèl, viu aicí, nosautres.

Lo tiu, lo miu, aquò siu, çò qu'aparten a nosautres e çò qu'es nòstre, aquò nòstre.

Nosaltres, aquò nòstre, dansam.
Coma faire per l'enquement, per se marcar? Podètz telefonar a numèros que se van que van aparéisser sus l'ecran e farem de publicitat, farem de comunicaciu per anonçar l'annado que ven. L'annado que ven debutarà, començarà a la debuto de setembre e. Donc per se marcar sufís de prene un escotisson, l'adesiu Allieu, qu'es un adesiu de 40 euros per persona, i a de, per los estudiants, i a de tarifs especials.